Bah! Soňunda iki müň ýigrimi üçünji ýylam utar-da. Iki müň ýigrimi üçem utarar, iki müň ýigrimi dördem utarar, iki müň ýigrimi bäşem utarar. Nesip bolsa iki müň ýigrimi üçünji ýylda ýetip bilmedik arzuwlaryňyza iki müň ýigrimi dördünji ýylda ýetmegiňizi arzuw etýän ara. Bu wideomda siz iki müň ýigrimi üçünji ýylda gören iň gowy kinolarym barada aýdyp geçmekçi. Birinji kinom, Venom. Bu kino iki bölümden ybarat bolup, bu kino gorky, aksion we gülkünç wakalary öz içine alýandyr. Iki, Planet Earth üçünji sezon. Bu bir dokumentalny kinodyr. Bu kinonyň birinji we ikinji sezonyny hem görmegiňizi maslahat berýän. Planet Earth üç kinosynyň bäş ýyllyk wagt alanyny aýtsam, bu kinoda deňiz kenarlary, deňizler, tokaýlar, çöller, polýuslar we başga-da birnäçe bölümlerden ybaratdyr. Üçünji, The Green Mile, Ýaşyl mil. Take my hand Mort, you see for yourself. Bu kino bir müň dokuz ýüz dogsan dokuzynjy ýylly amerikan dram filmidir. Meniň özüm bu kinony dört-bäş sapar gördüm we her sapar görenimde bolsa aýry-aýry duýgulary ýaşaýan. Adalat we söýgi temalaryny öz içine alýan Ýaşyl mil duýgy doly we pikirlendirýän kinodyr. Kino bize ýagşylygyň, adalatyň we söýginiň ähmiýetini görkezýändir. Dört, kitap ogrusy. Bu kino ikinji dünýä söweşi wagtynda dokuz ýaşyndaky bir gyzyň çagalyk alynmagy bilen başlanýandyr. Laýsel okamagy gysga wagtyň içinde söýüpdi. Bu söýgüsi ony kitap ogrusy edýär. Lisel kitaplaryň güýjüni we ynsan ruhunyň güýjüni görkezýän bir ylham berýän hekaýadyr. Bäş, genius, zehin. I want to paint you. I want to paint you. The past, present and future. Bu kino iki müň on altynjy ýylda dünýäniň zehinlerini aňlatýan bir dokumentalny kinodyr. Bu kino üç sezondan ybarat bolup, indi şu wagt dördünjisini hem ýaýlyma bermäne taýyn diýýärler-de, men iki sezonyny gördüm. Iki sezonyň birinji sezonynda Albert Aýnştaýnyň hekaýasy, Ikinji sezonynda bolsa Pablo Pikassonyň hekaýasy hakynda aýdyp geçýärler. Bu kinonyň her bölüminde bolsa bu kişileriň gatnaşyklaryny, üstünliklerini, arzuwlaryny, ýalňyşlaryny we zehinlerini görýäs. Altynjy kinomyz bolsa Adatdan daşary gaýa. Our planet is literally bursting with life. National Geographic tarapyndan ýaşaýan dünýämizi mundan öň hiç görmedigimiz bir usul bilen we sinematiki gürrüň berilişi bilen garşymyza çykýar. Düşürilişi ýüz hepde dowam eden bu kino kameralary şu wagta çenli hiç bolmadyklary ýerlere ýerleşdirip, dünýämiziň üstüni mikro we makro ölçeglerde tomaşa ederis. Ýedinji kinomyz bolsa Interstellar. I'm coming back. Bu kino iki müň on dördünji ýylda ýaýlyma berlendir. Bu kino iki müň altmyş ýedinji ýylda dünýäniň howasy çöken we çeşmeleri gutaran bir gelejekde geçýär. Bu kinoda ulanylan wideoeffektleri, sazy we hekaýasy üçin gaty köp öwgi aldy. Bu kino maşgala, umyt we bilim temalaryny öz içine alýar. Interstellar hem maglumat beriji hem-de pikirlendiriji filmdir. Bu kino bize ynsanlaryň gelejegini we bilimiň roluny bize görkezýändir. Sekizinji we soňky kinomyz. Ot we suw. Walt Disney tarapyndan we Pixar Animation tarapyndan iki müň ýigrimi üçünji ýylda ýaýlyma berlen animasion filmdir. Bu kino bize ot we suw elementleriniň hekaýasyny aňladýar. Kino tapawutlylyklaryň üstesinden gelmegiň we bilelikde işlemegiň ähmiýetini aňlatýar. Otly suw kinosy çagalar üçin we biz üçin pikirlendiriji we gyzykly bir animasion kinosydyr. Bu kinolara tomaşa etmek biziň dünýägaraýşymyzy üýtgedip biler. Kinolar durmuşymyzy baýatýan, bize ylham berýän bir sungatdyr. Gowy bir kino görenimizde, o kino bizi agladybam biler, pikirlendiribem biler, bizi üýtgedip hem biler. Bu aýdan kinolaryma tomaşa edýän wagtyňyz durmuşyň gözelliklerini we kynçylyklaryna Üns bermegiňizi isleýän kinolar biziň hyýaly güýjümizi giňişledip, bize täze dünýäleriň gapysyny açyp biler. Elbetde, bu ýagdaý haýsy tarapdan bakanyňyza hem baglydyr.